Дьаабы сириттэн соргудугуй, аҕыс ыйдаах куоммут Сахабыт сиригэр саҕаланна. Үүнэр саҥа сыл эрэллэри толордун, этэҥҥэ буолуҥ бука бары!

Убаастабыллаах республикабыт олохтоохторун, Чурапчы улууһун Бахсы нэһилигин олохтоохторун аатыттан кэлэн иһэр саҥа дьылынан илии истин эҕэрдэ! Күндү Сахам сирин олохтоохторо уонна ыалдьыттара! Кыһын Саха сириттэн саҕаланар фестиваль саҕаламмытынан Уус Алдан улууһун Бэрт Уһун нэһилиэгин дьонун-сэргэтин Айылгы сынньала киин коллективын аатыттан Ити истиҥ эҕэрдэ! Саҥа дьылынан саҥа буолла! Хаалар далыы хонуулаах Таатта улууһун Уолба Дуйгулаах Уолба нэһилиэгин бары олохтоохторун аатыттан кэлэн иһэр Харгылаах Хаҥа дьылынан Итиис Баҕарабытын ыытабыт! Баҕарабыт үүнэр сылга! Сахабыт сирин алмааһыны, кытаанах доруобуйаны, үтүмэн үгүс үөрүүнү, соннубут сылгыны, сырдык санааны, үрэн иһэр Саҥа дьылынан, саҥа дьолунан үүнэр сылы көрсө харыйабыт уота сандаар! Эһиги иннигитигэр төрөөбүт түөлбэбит ытык күөлбүт килбэйэр киинигэр Лаглайбыты күөх харыйа иннигэр Таатта нэһилиэгин Сарыал культурнай киин үлэһиттэрэ Билигин Лаглайбыты Харыйабыт сандаар! Bir, iki, üç. Харыйабыт сандаарда! Ытыктабыллаах Сахам сирин олохтоохторун, Доллун нэһилиэгин олохтоохторун, үүнэн иһэр саҥа сылынан итиитик истинник эҕэрдэлиибит! Саргылаах Саҥа дьылынаан күөх маспыт умай! Күндү Сахабыт сирин олохтоохторун ахсынньы бастакы күнүгэр Кыһын саҕаланар Саха сириттэн диэн аахсыйа кыттыһан тураммыт Кэбээйиттэн культура сайдыытын киинин аатыттан Саҥа дьылынан эҕэрдэлээтэхпит буолуохтун уонна харыйабыт уотун уматабыт! Ньылбар ойоонун Хорла нэһилиэгиттэн Саргылаах Саҥа дьыл кэлэн иһэринэн эҕэрдэлиибэй! Дьэрэкээн харыйабыт умай! Сахабыт сирин дьонун-сэргэтин кэлэн иһэр Саҥа дьылынан икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан итиитик истинник аарданныбыт! Үүнэр сыл үтүөнү эрэ аҕаллыны кэлэр сыл кэлэн эрэ кэрэхсээтин дьоллоох буолун бар дьоммут Нам олоҕун Бартаһаан нэһилиэгэр саргылаах саҥа дьылынан Лаглайбыт биэх елкабытын уматабыт! Биир! Икки! Ытыктабыллаах Сахабыт сирин бары олохтоохторугар Кыһын Саха сириттэн саҕаланар диэн акция күнүнэн Таатта Чөркөөҕүттэн ити истин эҕэрдэ болуохтун! Эҕэрдэ болуохтун! Кэлэн иһэр саҥа дьылынан саҥа дьолунан үүнэр сылы көрсө харыйабыт уота Үтүө күнүнэн Нам улууһун Эҥсиэли хочотун иккис хомустаах нэһилиэгиттэн Эҕэрдээ! Эҕэрдээ! Сахабыт сирин бары олохтоохторун кэлэн иһэр саҥа дьылынан итии-истиҥ эҕэрдэ болоттун! Күндү Халбан нэһилиэгин олохтоохторо уонна ыалдьыттара барыгытын кэлэн иһэр икки тыһыынча сүүрбэ биир оҕус сылынан итиитик истинник эҕэрдэлээтэхпит буоллун! Уонна бу үөрүүлээх күҥҥэ күөх харыйачааммытын уматыахайын. Бир, икки, үс, күөх харыйачаан умай! Ура! Барыгытын аҕардалаатаҕын буолуохтула! Тулаас тумуллаах Боотулу нэһилиэгин олохтоохторо Уга барыгытын кыра кыһын саха ириттэн бэстэрэ саҕаламмытынан ону сэргэ ардылаах саҥа дьылтаан иһэринэн итиитик истинник эҕэрдэлибин Бу Боотулу нэһилиэгин хабыллар хараҕа ортотугар туран көрдөхпүнэ наалай тас көстүү субут аны булахан тутуу оскуола тутуута буола турар Аман дьэ бу ааһан эрэр сылга Боотулуу дьоно эргэтэ элбэхтик үлэлээн, хамсан, саҥа дьылы дьоһуннаахтык көрсөн эрэр эбиккит. Нэһилиэк хас биирдии олохтооҕор отуттан кырдьаҕаһыгар тиийэ кээн иһэр саҥа сыл эһиэхэ туох эрэ Солуну, дьиктини, үтүөнү, кэрэни аҕалыахтын! Үүнэр икки тыһыынча сүүрбэ сылга үөрэххэ, үлэҕэ өс үрдүк ситиһиилэри, дьоллоох соргулаа олоҕу, сэгэн-чэбдик доруобуйаны баҕардаҕын буолуохтун! Баҕа санааҕыт Ылыммыт былааннаргыт кэлэр сылга бары туоллуннар! Саҥа дьыл бырааһынньыга эһиэхэ кэрэни, үтүөнү аҕаллын! Саҥа дьыллаан, саҥа дьылынан! Үөһээ Бүлүү улууһун Боотуун нэһилиэгин харыйата күлүмүрдүү сандаарда! Талба талааннаахтар төрөөбүт үөскээбит алаастарыттан Кыраһыабай Кыыс Амма биэрэгиттэн Таатта улууһун Чучумаҕыттан итии-истиҥ эҕэрдэ! Кэлэн иһэр Саргылаах Саҥа дьылы көрсө харыйабыт уота сандыр! Үүнэ-сылга ситиһиини, туйгун доруобуйаны, үгүс элбэх үөрүүнү-көтүүнү! Уопсабыллаах Сахабыт сирин олохтоохторун, бука барыгытын, кэлэн иһэр Саргылаах Саҥа дьылынан, Орто Амма нэһилиэгин аатыттан итиитик истинник эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт эһиэхэ тус олоххутугар табыллыыны, сатаныыны, үгүс элбэх кэрэ-бэлиэ күннэри! Барыгытын кэлэн иһэр Саргылаах Саҥа дьылынан! Уруй-айхал!

Сахабыт сирин кырачаан оҕолоругар Саргылаах Саҥа дьыл иһэринэн Горнай улууһун Олоҕун нэһилиэгиттэн итии-истиин эҕэрдэ!

Аар саарга аатырбыт тымныылаах Айыы дойдутун киэҥ иэнинэн, уһун сыралаах айаны айаннаан, эргэ дьылы атаараары саҥа сылы көрсөөрү тиийэн кэллибит биһиги. Күөх харыйабыт уота сандаара умай, үтүөнү эрэ түстэ, кэрэнэ эрэ кэрэһэлээ. Кэлэн иһэр саҥа сылбыт хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ үтүөнү эрэ аҕаллын, дьолунан эрэ тосхойдун. Бары доруобай дьоллоох буолуҥ айым дьоно! Дом, дом, дом! Саргылаах Саҥа дьылын салаллары үтүө кэрэ кэминэн Саҥа дьылбыт салаллан, саҥа саҕах арыллан, саҥа кыайыы кыайыллан, саҥа кирбии ылыллан, саҥа үөрүү саҕыллан, кэлэн иһэр саҥа дьылынан!